A botá, nos tur ta Ku orguyo nos a por bisa Ta yu i kòrsou mi ta. Den e programa aki nos lo trata e origen, historia i kultura di e yu di Kòrsou. Den e episodionan aki nos ta ban pone lus riba e yu di Kòrsou ku tin algu di konta. Nos ta yama bu bon bini. Sinta, relahá i disfrutá di. Ui Kòrsou! Ta mi. Un tiki di historia. Pa siglonan largu sklavitud tabata un realidat duru riba Kòrsou. For di siglo diesiete, bou di dominio kolonial hulandes, Kòrsou a bira un sentro grandi den komèrsio transatlantiko di katibu. A trese miles di afrikano na e isla. Algun a keda, pero hopi a keda bendí na otro partenan di Karibe, Sur i Norte Amérika. E katibunan tabata traha riba plantashi, den kas, na haf òf den baki di salu. Nan tabata konsiderá komo propiedat. Nan bida tabata diktá pa nan doñonan. Nan tabata prohibí di kasa, ta doño di propiedat òf siña lesa òf skibi. Pero apesar di e sistema opresivo, resistensia a sigui krese. Konsiderá Tula, kende huntu ku míles otro persona sklabisá a rebeldiá kontra sklabitut na Cheshete nobenta i sinku. Su rebelion a aplastá, pero el a laga sikatrisnan profundo i a manda un mensahe poderoso. E sistema aki ta inhumano. Den transkurso di añanan, e realisashon a krese na Hulanda i otro partinan di Europa ku sklabitut no tabata defensibel mas. Bou di preshon di argumentonan moral i interesnan ekonómiko ku tabata kambia, Reino Hulandes a abolí sklabitut ofisialmente. Dia promé di yüli diesocho sesenta i tres, a abolí sklabitut den e kolonianan hulandes di e tempu ei, Sürnam i e tia hulandes, inkluyendo Kòrsou. Un total di mas o ménos diesdos mil persona na Kòrsou a keda liberá legalmente riba e dia ei. Abolishon di sklabitut tabata un paso importante, pero e no a nifiká un fin na desigualdat. Hopi ku ántes tabata sklabisá No tabatin akseso na edukashon, no tabatin tereno di nan mes i tiki oportunidat pa rekonstruí nan bida. Tòg, promé di yüli dies ocho sesenta i tres ta marka un punto di kambio signifikante den historia di Kòrsou. E ta un dia di rekuerdo i di luto. Pero tambe di forsa i di orguyo. Awe ta konmemorá e dia ei komo Dia di Lucha. pa libertat. Awor nos a sigui cu Jackie Mi Ta Bini. Bueno, nos a sintá akinan na Museo di Kòrsou, anto ken mas mihó pa nos kòmbersá kuné ku ta e direktor di Museo di Kòrsou ku ta señora Judelin Saintje. Judelin, bon biní. Danki. Kontentu ku bo ta aki nan huntu ku nos den djaki mita bin. Por favor bo ta sintá na e mesa bunita i e stulnan bunita traha asin aki. Ta nifiká ku ta e segmento ei nos ta ban nos tin awor aki nos ta ban kòmbersá ku diferente hende ku tin kosnan interesante di konta nos. Den e kaso aki abo mes tambe tin kos interesante. Pero promé ku tur kos, konta nos, ken ta shuda Lynn Saintje? Kiko bo ta hasi aki nan? Bo ya sa ku bo a direktor, pero kiko Museo di Kòrsou ta para p'e? Anto kiko nos por spera di Museo di Kòrsou? Sí, mi ta shuda Lynn Saintje, obviamente, manehando Museo di Kòrsou pa e delaster nuebe ainan. Kaminda mi ta responsabel pa e programashon di museo, e eksibishonnan ku nos ta organisá. E Jaar Planning ta kana hopi delantá, mi ta mantené kontakto ku artista, otro museonan, internashonal i lokal tambe mi ta hasi proyekto na Kòrsou, na Hulanda tambe, nos ta duna brinda un plataforma na artistanan establesé i artistanan no establesé, dus e pida research ei tambe ta kai bo i mi, mi ta hasi un investigashon son di a buska artistanan ku bo ta mira hei tin un potencial, anto nos ta acerca nan y brinda nan un plataforma pa hopi bia nan prome exposicion aki nan na Museo di Corsou, dus simultaneamente cu otro actividadnan y otro artistanan. akinanan. Ok, no pero mi ta interesante paso banda cu e ta un museo caminda cu tin cosnan antica anto cu hende por bin a explora y mira cosnan di Corsou e ta e ta un centro di exhibicion tambe pa artistanan awor aki na Corsou establece por tabata bisa caba aki nan y tambe E ta un sentro pa concierto, mi ta riba na e actividad nan cu ta mas y mas lo tene esey, no? Si, tambe, pasobra banda di e feit cu nos tin un coleccion fiho di artefactonan antic, nos mueblesnan antic, glassware, doeken, nos ta focus hopi riba Arte ta be arte kontemporaneo, nos kolekshon ta best wel grandi, anto ta asina ku bo tin ku keda eksibí nan riba rotashon, dus nos si, nos ta kombiná nan ku nos mueblenan, dus ora bo bin pa wak mueble antiguo. Tik bo ta wordu weliswaar konfrontá ku nos arte tambe pa bo sinti di unda nos ta bini. Nos kolekshon ta hopi eklektiko, tiene ta haña ku ta muchu diversifiká pero nos haña un manera hopi bunita di kombiná tur kos huntu anto ku ta konta un historia. Pafó tambe nos tin e e hardin di skultura, tur djasabra nos tin e skultornan ta bin tra. Okay. Anto aktualmente nos tin un ah, tentoonstelling, un eksposishon di e skulturanan ke e e skultornan a traha kasi Un aña largo riba dje, den nos hardin tur djasabra, anto esei ta actualmente awor aki yama Where Art Takes Root, ta esaki. Ok, na, na, great. Um, Judeline, uh, ban bisa ami ku artista, bo ya mi, si, tu artista, anto lo mi ke exponé mi arte. Sí. Aki nan na Museo di Kòrsou, ke mi tin ku a hasi? Si nos no aserká bo ainda, lokual ku bo por hasi ta bo por aserká nos. Souiso bo mester bini ku muestra di bo obranan. Kon bo ta sesei di mas fásil ta dor di manda bo portfolio si bo tin òf si bo tin un, dos, tres obra di arte. Bo por kuminsá na meilnan pa nos pa asina nos por revisá, pa nos wak. Kiko bo ta ofresé als et ware un bio, nos tin e meta tambe di bevoorbeeld ken bo ta, kiko bo a hasi of si bo no a hasi nada henda, si bo no tin un exposicion, no ta nada, pasobra esei hopi bia ta un drempel pa hopi artista ta bisa ya pero mi no a exponé yun caminda, anto aki nan por bira bo. E prome bia ku bo ta eksponé. Anto tur hende ku manda si, nan mes tin pasenshi, pasobra mane mi a bisa nos manera, un voorbeeld awor e ki binti binti i seis ya gran parti di e yar planning ta yen, mi tin mas ruimte sta si eksposishon aden, mi tin e dos ruimtenan ariba, E tin su teren ku aktualmente nos tin un proyekto masha bunita ku Blue Bay Sculpture Garden ku a hasi un proyekto ku djes tres skol na Kòrsou anto e eksposishon ta traha dor di e lerlinganan di e skol hopi interesante si. Anto pafó den Snape Gallery tambe mi ta hasi eksposishon anto aktualmente mi tin un señora Fimia Jansen. Anto e tin su eksposishon yamá Faces, femia ta pinta di dia i anochi, anto femia tin ochenta i tres aña. Oh, wow! Dus ku esei mi ke No tin edat no tin mará na e kos. edat, no. Dus Tremendo, tremendo. ta p'esei nunka nos no ta usa e palabra young emerging artist. Ya, ya. Nos ta bisa. Artista. Artista Kla. òf emerging artist. Obvio. Dus ya. Super lindo, nos por sinta conversa hopi over di Museo di Corsou, sí. uh, pero mi ta e hopi interesante cu bo bini cu un artefacto special mm -hmm. for di bo museo. Sí. Bo bini cu ne pa mustra nos, uh -huh. un special, di como ta je special? Ok, um, nos tin un cajita camina na, uh, cu nos haya ooit um, gedoneerd, dus geschonken, anto Y den nan na ta un cajita caminda bo ta wara nai gerei, dus cos di cose. Okay. Anto e cajita ei laga mi bisa for di dia cu ami tei, cu ta nueve aña, um, mm, ya, bo, e cajita tei, bo ta mira tur e cosnan cu tin aden, pero un par di tempo pasa mi bay habri e cajita un tiki mas, Bo bay coma den. anto, si, anto mi a mira e. Speldenkussen aki des un kusinchi kaminda bo ta warda e feneta, feneta. Anto ora mi a bai wak mas aserka di dje mi a mira un yartal ariba ku ta djeshete trinta i seis, anto ora ei Des, e, e, e kusinchi ta diecisiete diecisiete treinta y seis, des e ta e tin doce y ochenta y nuebe aña bieu, anto esey ta hasiele naturalmente por wende den museo, sumamente interesante, ta manera ta un diamante bo on dek, bo comprende, foral cu e no ta niun caminda registra. Enton esey mi ta puntra bo, pasobra bo sa di unda ta bini, bo sa di ken a tabata of? No, no, ta asina cu mi tin cu.

drecha un pand of zo anto nan ta topa artefakto anto danki Dios tin di nan ta haña van e e nos mi tin nan ta sinti e kosa ki tin un balor nan no ke tin reafo tin un balor herensia kultural anto ri. Nan ta bin trese nan pa nos, pero nan no tin informacion di unde ta bin, cua famia ta tine, etc. Lo cual tambe ta sosode hopi, bevoorbeeld bo ta haya hendenan cu tin cu bay ruim mop, bevoorbeeld un abuelo su cas, enzovoorts, naturalmente, ya, nan no tin documentacion.

Edeline, e ta hopi hopi interesante, e ta bini di dje trenta i seis pa tras, ta kore yu tin algu ku nos ke konta. Aki tin skibi ano dje trenta i seis, esaki ta Oud Nederlands, dus den elf feb mi ta mira, tin un korona, aki tambe tin un par di letters pero bo no ta mira ele mas, anto pa tras e tin. Un kurason ku un korona riba dje. Bo mira e? Sí, anto ya manera dos spada por ta, dos dje kurason, dus. Bo por fantasia hopi over di dje, sí. Pero e vermuden ta souiso e ori, e sospecho, ku e artefakto aki a keda den e famia te ora ku nos a iñe. Paso nos a iñe den e naidos, si, anto e kajita, anto te abou. Dus kisas e hendenan ka trese pa nos tampoko no tabata aware di dje. Dus si un hende rekonosé awoki nan por yama nos. E ta eber duna e amai tambe? No, pa e investigashon e ta interesante ke meni pa nan laga nos sa ta di nos famia, ta di mi over over groot oma of mi ta rekonosé tin hopi ai den nos famia. Nos ta haña ya, pa nos e ta hopi interesante pa sa historia su tras. Fridolin, tabata super super interesante, nos por sinti combersa hopi largu hopi di Museo di Corsou, pero ahora e niña tur hende bini, pa nan por pasa akinan e nan lugar cu tur local cu bosan tin, anto mi ta contento cu lo por tabata den e segmento aki cu nos. Danki na abo. Esaki tabata e segmento pues, dja cu mi ta bini, interesante atrobe, awe nos a combersa cu Judalin Saintje.

Kiko pa señora ta definishon di un bon yu Kòrsou? Pa ami un bon yu Kòrsou ta un persona amabel, alegre, semper ku e vibrashon positivo pa nos por trese pa otro. Ke men pa un bon yu Kòrsou, asina aki wende nos ta sinta spontan riba un dia di trabou, sal di trabou, join ku nos amisdatnan. Chikitu na tamaño, grandi na logro. Nos brug. Turistanan ta goz'é un mundu. Nan ta fotografi'é e ta riba hopi postkaart tur kaminda bo ta mir'é. Pero ta tin un tempu ku e brug no tabatin. Anto kon e tempu ta ta? P'esei nos tin ku ban bèk na punda. punda a kuminsá krese. Huntu ku esei, rònt di punda tambe ta kuminsá krese. Otro banda ta krese. I ora e dosnan aki a krese bo ta haña ku unu mester bai na e otro i e otro mester bini esun. E tráfiko aki kon bo por yuda, kon bo por hasié un kos? ponchi. E ponchi ta un boto plat, e tin un ponchero, e tin un rema, anto e ta bai bini entre punda ku otro banda. Si bo ke kasa, bo tin ku subi un ponchi, si bo ke bai misa na Santa Ana, bo tin ku subi un ponchi, i si di otro banda bo ke bin Fort Kerk, bo tin ku subi un Ponchi. Anto tin e historia masha chistoso mes di Ponchi pasobra por ejemplo bo mesa nos tur sa ta laat antes no tabata excepcion hendenan tabata laat y nan ta core bini asi masha tof mes bula pa cay den e ponchi cu ta bayendo pero nan ta bula net na banda di e ponchi kai den awa ata nan ta grita mi no por landa mi no por landa yuda mi tur e kos aki ta kono ku a tabata pasa o imagina bo esaki bo ta haña bo ku hende ku ke transporta buriku tambe den un ponchi pero e buriku ke para den ponchi kimin nan ta tapa e buriku su wowo pa asina e por pasa tog ponchi nan tabata super instrumental pa konekta punda ku otro banda. Pero e ponchinan tin nan limitashonnan tambe. Ponchi tabata algu importante den nos komunidat te asta nos tin e kantika di mucha nos ta bai Ulanda den bapor franses su master ta di ora bandera ulandes a wota bin e kos. Ponchi riba ponchi, hende riba hende, sombre ku sinta pretu Ulanda nos ta bai pero bo tende palabra ponchi riba ponchi. E tabata asina konosí ku tur hende ta sa ki ta un ponchi. Pero loke a pasa despues ta ku nos no konosé ponchi mas, anto nos ta papia di e kosnan ku nos konosé, anto ponchi a bira bonchi. Pero bonchi no tin nada ke ber ku loke ta pasando den haf. Kende asina bo ta mira kon ponchi tabata importante, pero ai mes komo e tin su limitashonnan, a bini un gobernador. Gobernador de Ruvilla. El a mira e limitacionnan di e ponche, anto el a bisa, Bo sa kico? Ban haci un sondeo, ban wak cuantu e pueblo aki ta haci uso di ponche, cuantu cruzamento di haf tin. Anto e resultadonan tabata increibel, kuater mil biaha nan ta keda bay bini den un dia. Anto riba djadumingu, sinku mil. Kende ora nan de Rovilla a saka su som, e ta bisa, No, tantu krusamentu di haf, ban traha, ban pone un brùg pa fasilitá e kos akinan. Pero el a yega ku hopi kontratiempo. Komersiantenan no a gusta e kos pasobra nan ta mira ku e brùg por stroba e manera ku e barkunan ta drenta anto para na waf. Ke menerenan nan a bai kontra di e plan, anto a lo deruí hasi tur kos pa mustra e bentaha di un brùg. Pero ei mes. E hendenan a keda bai kontra di dje. El a bisa nan, Tende, ora bo tin un ponchi na mitar di kaminda, áwaseru por kuminsá kai. Ora bo tin un ponchi por ta, bo mester sa ku e kos ta slow, dies minüt ta tarda promé ku bo por yega e otro banda. I tambe por ta asina ku e rema por kibra. Kiko ta pasa, yorinan? Anto si bo mester di asistensia médiko, Anto bo ta yega un ta tur ora tin ponchi ata bo inan anto bo ta malu kon bo ta hasi anto esaki tabata e punto nan kela trese pero tog nan a keda bai kontra di dje ku despues el a disidi di bandona e plan anto e aña ei tabata diesocho sesenti ocho e ponchi nan. Ta slow. A bini botonan ku motor. Ponchinan ta dal den botonan ku motor ke men a bini un sistema awor pa transportá hende ku fèri. Ande fèrinan ta bai bin pero e problema kardinal tabata dia e fèrinan a daña. Un dje fèrinan tabata yama punda e otro ta yama otro banda anto asina nan ta bai bini. Dia e fèri a daña. Einan ta tin hopi keho, anto einan bo ta mira ku un hòmber ku yama Leonard Burlington Smith a lanta para i bisa, Nos tin ku ban hasi algu. Leonard Burlington Smith a bini ku un plan. El a bisa, Basá riba loke De Rovia a hasi kaba, nos ta ban traha un brùg. Ami por traha un brùg. So, Rovia keda traha su brùg. ku ta konektá otro banda ku punda via Kleine Werf. Anto einan bo tin un otro brug ku ta bini via Wijngaard bo ta bini punda. Anto awor Leonard Burlington Smith a bisa, Mi tin un plan. E bon ta ku no a divulgá tur kos di su plan, prende nan a bira kaweta. E gobernador a bira kaweta. Anto, Leonard Burlington Smith tabata manera un bon salesman. El a bisa, Wak, pronto Kòrsou ta bai konektá ku mundu via telegraf. Bo por manda mensahe no e manera nos tin awor aki pero bo por konekta ku mundu pero kon por ta ku punda ku otro banda no ta konekta ku otro no por mester bin un kambio n'e kos aki entonces esaki tabata su sales pitch el a bisa ami ta bai a hasi'e nan a dunel e derechonan Pa hasié, anto na dies ocho ochenta i ocho, binti aña despues ku de Rovira a bini ku su plan, e brug ta kla, anto ocho di mei dies ocho ochenta i ocho e brug a habri. Ora brug a habri, mi ke pa bo sa ku mes ora e kantidat di hendenan ku ta krusa ta dòbbel. Burlington Smith, òf Leonard Burlington Smith, keda yama e brug Alliance. Alliance ke men un, un aliansa esta entre Punda ku otro banda. Su deseo tabata pa e pueblo aki por bini huntu via e brug. Anto kere mi e kos ei a pasa sigur sigur. E pueblo bin huntu, trafikashon a subi, anto e kos di mas grandi ke bini ku Burlington's, Leonard Burlington Smith no a premirá, esei tabata despues ku outo por a krusa brùg, òf laga mi se vehíkulonan motorisá por a krusa brùg. E ora ei bo ta haña enter un otro dimenshon ku hende ta pasa ku outo pero ei mes bo tin problema pasobra barkunan ta drenta, outonan ta para kinan, nan ta fada, anto nan ta bisa bon abri brùg awor ken ta bai haña preferensha? E barkunan ku tin ku drenta òf e outonan. Natural esnan den outo ta bisa nos tin oña preferensha, e barku ta bisa nos tin oña preferensha. Pero esei a bira e inisio di un plan pa un otro brùg, Brug Juliana. Anto esei ta bai apsorbá e tráfiko di Punda, anto pone ku hende ta bai djei, anto asin'ei yega n'e otro banda, tòg anto hendenan por kana bai bini riba brug. Anta asine nos a yega na nos brug ku nan ta yama The Swinging Old Lady, ku ku nan keda yam'é promé Alliance, pero despues e gobernador a opta pa dun'ele nòmber di La Reina, Reina Emma. Pero ei mes bo ta mira ku e meta ku Leonard Burlington Smith tabatin tabata pa trese nos huntu. Anto esei e brug ei ta hasi te awe. Esaki tabata un otro episodio di Yu Kòrsou Tami. Keda pendiente pi siguiente episodio. Kòrda, Check nos Facebook, Instagram i tambe nos Youtube channel.